Shalom selamat pagi ngagai bala menyadi dalam Kristus jadi pagi tu aku deka mai kitai sama bala bersampi sama bala bersampi ke pengawa tauka utai ti udah nyadi ba dalam menua kitai kelebih agi menua kitai Sarawak ditu kita penemu nama utai ti udah nyadi iya nya covid sembilan belas ti udah Ngelkai chukup balat laju amai ke dipeda kitai ari aaa ari jumlah setiap hari bisi update sida madah jumlah tu jumlah tu jadi kitai perechaya bahawa Tuhan Allah Taala kitai berkuasa atas nama nya corona semilan belas tu jadi kitai perechaya Tuhan deka ngelepaska kitai Tuhan deka membebaska kitai ari semua penanggul tu ari semua penusah tu awakka Kitai enda ditinggang penusah tu agi jadi aran tu sama bela. Duduk duduk enda lama ngambi masa besampi begulai enggau aku baka sehari tu aran tu sama sama besampi aaa kitai percaya Tuhan Jesus deka merekat sereta ngelindung ngemayuh kitai aran tu sampi.

Waktu Tuhan pasti yang terbaik Haleluya Jesus Allah Ta'ala kami di surga Tuhan Bagi pagi itu Tuhan kami datang lagi Tuhan Tuhan kami maai mak kami ti berat Kami maai mak kami ti berat Tuhan Sehingga kami nak mampu lagi Kemah ai pesan nya Tuhan. Nyadi pagi tu Tuhan ke medatang ngagai nuan sesuai enggau jaku nuan Tuhan dalam Mazmur lima puluh ayat lima belas. Datai ngagai aku kita ti meh ima ti berat lalu aku deka ngelempung kina lalu nuan lalu kami deka nyembah nuan kami deka ngemesai ngeninggika nuan. Nya semaya nuan Tuhan nuan deka ngebebaskan. Kami, Nuan ka ngelepaska kami ari semua penusah, ari penanggul kami, Tuan bekesah hari tu. Jesus, Allah Taala apai kami di surga, Tuhan. Kami percaya Nuan Allah Taala ti mending serta ninga ke sapi kami. Ninga ke serebana tiap genap iku anak biak Nuan Tuan ti beseru ke Nuan Tuhan, Tuhan, tolong kami. Bagi tu Tuhan percaya. Mak Yohan biak Nuan Tuhan datang ke Nuan. Mayuh nembiak nuan Tuhan datai gak nuan, berseru gak nuan, laban sida enda mut Tuhan nuan kota benteng kami, nuan meh tempat perlindungan kami Tuhan, nuan mendur kami tusui ke serbana kami Tuhan, baka mun nuan meh penulung kami Tuhan Jesus. Ooh, hey.

Ya Tuhan, Allah Taala ba di sorga. Ba nembiak Tuhan, kita bisi berumah din. Harap tersama, kalau pengabis hati kita, kalau pengabis rondia kita, bersapi, minta ke Tuhan, kita deklarasi ke firman Tuhan.

Aku mai pemeri ati. Ya Allah Taala Apai di Sorga. Taja pemuji sila berganti Tuhan. Tang kami enggai nyembah Tuhan bukai. Semina nuan Tuhan. Semina nuan Allah Taala kami. Semina nuan ti dikerindu kami. Nuan meh berkuasa, nuan meh bertakhta ba pegidup kami. Kami ngelala nuan Tuhan. Sebagai Tuhan ti luar biasa. Haleluya Jesus. Rabashekere. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Lalu menyadi tadi pagi ku dekau ke deka sharing mimit ke jaku Tuhan. Ya kan? Rabai jaku pagi tu iya nya sangat penting kamu kenal Tuhan ataupun sangat penting kamu kenal aku eh dia besar iya tu merujuk kepada Tuhan. Jadi saudaraku aaa kitai enda tu enda ngelala sapa Allah Taala kitai nya lebuh di enggau aku ngelala Allah Taala kitai nya menyadi baru nuan nemu baru pengarap nuan nya tadi. Nya. Luar biasa. Baru pengarap nuan nya tadi level ti tinggi baru nuan arap baru nuan nadai kakeng ati nama kebuah laban nuan nemu Allah Taala ke disembah nuan. Reti nya genap iku orang ke percaya jadi ngatur enda Jaku lawat tadi menyelidiki tauka ngiga enggau silik agi sapa Tuhan ke disembah aku nya. Tang lebuh dingelala sapa Tuhan ke disembah nuan nya, nyadi pengarap nuan nya enda kakang-kakang, enda ngicha-ngicha tang pengarap nuan nya teguh lalu nuan madahka, Iya meh Tuhan aku, penaup aku, penulung aku sesuai ba jaku Mazmur seratus dua puluh satu ayat satu enggau dua. Enda dipadahka deka nya, Aku engkadah ngagai tuchung bukit. Ari ni penulung, ari ni penyaup aku deka datai? Hu penyaup aku, Allah Taala ti ngaga ti nempa langit enggau dunya. Nyadi, pemasmur tu Raja Daud ti nulis pemasmur tu tadi ngelala sapa Allah Taala nya. Lebuh iya ngelala sapa Allah Taala nya, nya kebuah iya Enda kakang ati. Nya kebuah Raja Daud kitai meda iya kuat. Kenyau iya bedau nyadi raja, kenyau iya bedau ngelaban Goliat, iya udah kering. Kering enggau nama? Ukai enggau tubuh. Enti dalam Bup Kudus meda Raja Daud tu siku orang ti mit. Ukai besai, ukai enggau pandai megai pedang. Raja Daud enda enda nemu megai pedang. Tang Raja Daud tu seorang gembala. Seorang gembala domba. Tang Tuhan ngena iya nama kebuah? Laban Raja Daud ngelala Tuhan iya. Nya kebuah iya kering. Lebuh iya datai mansang laban Goliat, iya enda daya mai senjata, iya enda ngena baju zerah tauka perisai baju kebal. Enda. Tang iya bejalai berlandaska pengarap iya arap ngagai Allah Taala ti ulih ngalahka Goliat. Tu ulih ngalahka iya nya badai di hadapan iya. Tu ulih ngalahka penanggul di ba mua iya. Tu ulih ngalahka masalah ba mua iya. Iya sapa? Allah Taala. Nya kebeh pagi tu aku deka mai kitai lebih agi ngelala sapa Allah Taala. Ke senang deka senang ke disebut kitai sehari tu iya nya Jesus Kristus. Au. Jesus Kristus. Jadi. Aku deka nanya kitai, kala ka enda nuan enggau aku kena dituntung penusah, dituntung penanggul, tang Allah Taala ngerai, Allah Taala ngenyuman, Allah Taala ngelepaska nuan. Jadi enti nuan kala menyadi, pagi tu aku deka ngasuh nuan merenungka nya. Pagi tu aku deka ngasuh nuan ngingatka nya baru. Engka nya ulih Numbuhka pengarap nuan baru enti saritu nuan udah lemi, enti saritu nuan udah ku kitai tadi nyuda go ahead go stun. Kitai ngarap baka ni ka Allah Taala kala nulung nuan baka nya iya saritu menyadi. Baka ni Allah Taala kala ngelepaska nuan baka nya iya saritu menyadi. Allah Taala enda kala berubah. Semina kitai nemu berubah. Nya ari padah Allah Taala tu Alfa tang Omega. Nadai kala berubah menyadi. Jadi aku bisi siti cerita menyadi eh. Siti cerita iya nya siku orang ti aaa ngaga persembahan ngeri tu ta tauka ngasuh ati kitai tu bedegup-degup nangi takut. iya nya niti tali. Nyadi tali iya tu ditancheng ari ujung bukit tuchung bukit ke tinggi sepiak tu sampai tuchung bukit ke tinggi sepiak tu. Nyadi arung baruh nya enti labuh sigi mati. Tang iya bejalai niti nya. Lebuh iya niti nya menyadi datai lebuh iya niti nya semua orang sunyi. enda bepunyi. Tang lebuh iya datai ba ujung dia enggau selamat, oh semua orang betepuk tangan, betepuk jari magang orang gaga ati sida iya. Tang enda bukai bukai iya meri cabaran. Di ujung dia bisi kerita surung. Sapa bagi kita ke ditu berani tauka ka. Duduk dalam kereta surung tu lalu aku ngasorka nya niti tali tu ke seberai git. Siku pun sida maya nya nadai bebunyi lalu. Tang enda bukai-bukai, siku nya biak anak mit urung dalam umur dua belas taun tauka darjah enam madah aku ka. Lalu nadai jaku mayuh duduk dalam kereta suruh nya lalu deh asulka siku petuai nya niti tali nya sampai ke ujung ke lebuh dua hari niti nya semua orang nadai ragik tak sunyi tang lebuh datai ba ujung din enggau selamat nya orang tepuk jari baru nepik ke jari enggau ati ti gaga besorak-sorai lalu maya nya bisi iya nya orang ari stesen TV lalu. Nemu bual anai mit nya. Ka soal anau nya agi iya. Anek ke. Kati kati nuan berani amat. Berani amat deka duduk ba kitak surung nya. Lalu berani amat nuan enda asur ka petuai nya tadi ba tali nya. Lalu jawapan beri anai mit nya cukup amat simple serta muntang amat, ko iya. Siti aku ngelala iya laban iya apai aku. Lalu aku nemu kemampuan iya, aku nemu kekuatan iya. Nya kebuah aku arapka iya laban aku nemu, aku ngelala iya. Nyadi menyadi kesimpulan ari cherita tu tadi iya nya orang ke arap ke Tuhan tu orang percaya orang kristian nya tadi enda tau enda baka nya. Enti di enda ngelala Tuhan Allah Taala nuan nya ngasuh nuan kakang ati. Enti nuan enda ngelala Allah Taala nuan nya nya ngasuh nuan irau ati. Kada ke amat Tuhan tu bisi. Kada ke amat Tuhan tu nulung aku. Nyadi nya jaku pansut dalam ati nuan. Tang enti dingelala sapa Allah Taala nuan nya, nuan enda kakang ati baka Namek tu tadi menjadi. Nuan alu terjun, nuan alu enggau Iya, nuan alu arapka Iya, nuan alu bepegai, nuan alu nitihka Iya enda ngira nama-nama. Nama kebuah? Laban nuan ngelala Iya. Nyadi pagi tu ku deka mai kitai meda awakka kitai ngelala sapa Jesus Kristus tu. Selalu diseba kitai nya. Juruselamat. Yes, salah satu adalah Jesus Kristus tu adalah Juruselamat. Juruselamat tu nya mai kitai au. Mai kitai, nulung kitai, nyaup kitai menyadi iya. Jadi nya Jesus kita Juruselamat. Kita tau merening, tau muka Bup Kudus kita ba dalam Matius pasal satu ayat ke dua puluh satu. Jadi tau bacha dia, aku endang bacha kitai awakka kita empu ngerebakka bup kita. Ti dibacha ku legi kita enda ngerebakka bup kita. Nyadi rak kita ngerebakka bup kudus kita, ngerebakka handphone kudus kita, tab kudus kita. Nyadi rak ke semua nya kitai sama-sama menyelidiki Alkitab, Bup Kudus hari tu menyadi eh. Iya nya juruselamat ba Matius pasal satu ayat dua puluh satu. Kelimpah iya nya mega iya nya Firman Allah. Jaku Allah Taala ba dalam Yohanes pasal satu ayat empat belas. Aku percaya kita ulih ngafal tu. Ha? Jadi firman Allah. Kedua nya eh, nya Allah Taala empu. Jesus Kristus tu. Eh, Yohanes pasal satu ayat satu. Lalu ia mega semaya ti udah disemaya ke dulu kelia digenapi saritu ba kisah para rasul pasal 10 ayat 43. Mega Iya adalah berkuasa atas maut, Wahyu pasal satu ayat lapan belas. Lalu mega keselamatan semina ba dalam Iya. Iya nya Kisah Para Rasul pasal empat ayat dua belas. Jadi aku percaya kitai sama-sama merenungka jaku Tuhan tu. Jadi aku arap kitai semua awak kitai semua tu tadi iya nya entap ati terus arapka Tuhan taja pun diatu menyadi menua kitai benung begau, benung regau enggau masalah covid nine tin tu jadi aku perechaya ukai ketegal tu ngasuh pengarap nuan enggau aku tu luntur. Tang bahkan maya tu meh kitai nginsah pengarap kitai nya besemak agi enggau Tuhan datai duduk besampi ngiga mua Allah Taala Mayuh masa, nadai gawa agi kitai jam tu, mayuh masa kitai enggau Tuhan, berkomunikasi enggau Tuhan dalam sampi. Duduk kitai besampi, enti bisi anak bini, baik anak bini duduk besampi. Enti nuan agi bujang ti bisi kaban enggau nuan sebilik, baik iya. Enti kediri, duduk nuan besampi. Enda nemu belagu indi ibuh, belagu besampi. Enda nemu main gitar indi ibuh, bejita besampi menyadi. Awakka Nuan, pengidup nuan nya bisi hubungan enggau Tuhan. Enda kosong ngambika hubungan nuan enggau Tuhan nya manah menyadi manah tau. Lalu kena ku nyimpulka semua nya, nyadi meh orang ti arap lalu tetap ngandalka Tuhan dalam nama pen Penanggul ba nuan enggau aku tetap arap ke Tuhan menyadi. Nadai jalai bukai semina Jesus Kristus meh pengelepas kitai. Amen. Terima kasih Tuan Jesus merekat kitai semua. Nyadi sebedau nya ku deka mai kitai belagu siti lagu iya nya aaa ari kitai belagu ka Liku-piku Tuhan enggau sayap nuan.

lalu nulung kami, lalu nyaup kami ari semua penusah penanggor ti udah nenggu kami tu Tuan Jesus. Begitu Tuan ku nyerahka tiap kena iku orang ke arap ke Nuan bagi tu dalam nama Jesus Kristus. Ku deklarasi firman Nuan Tuhan ti idup. Awak ke semuanya Tuhan. Tiap genap iku orang ke percaya ke Nuan dekat dilindung, dekat dijaga Nuan Tuhan Jesus. Labi kami nemu Darah Nuan ti kudus deka mungkus kami ari semua segi penyakit ti nuntung kami bekesatu Tuan Jesus. Haleluya. Mega besampi ke bala dutur, bala nurse, bala ti bekerja, bala cleaner ba sepital nya Tuhan. Nyerah ke sida ke jari Nuan. Mega pelindungan Nuan beserta sida iya. Beri kekuatan ke sida iya. Beri kesegaran ke sida iya. Meri keberanian ga sida ya Tuhan Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Jesus. Tu sampi dipinta kami Tuhan. Sepi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Kami udah bersampi. Amin. Tuhan Jesus memberkati.